gàrí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ kàrí fún ọ̀la àbọ̀ gàrí ní one thousand. my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi and make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. plenty nigerian business pipo and workers dem don come dey vex dey complain say because their salary and their business gain money no even reach for dem to buy food because of the hardship and cost of living wey dey happen for inside nigeria as dem come dey complain say even now say a bag of rice na 77000 naira di confederation of all progressive congress support group don come dey beg peter obi and atiku abubakar say make dem use dia wealth money to take bring out nigerians out of poverty and unemployment say becos president bola ahmed tinubu mean well for nigerians and dem need support am o dem come out to come yarn dis tok on saturday wey be february ten 2024

senator prince ned nwoko don come dey vex as im come dey yarn eh, about di ogbonge kidnappers eh, wey go kidnap some passengers eh, wey dey for inside one geo motor as dem come kpai di driver as senator ned nwoko come dey yarn say na dis kain tin dey make am dey tok o say e don reach wey nigeria go put law of self defence wey be say nigerians go dey carry gun to defend diasef say imagine say dat driver hold gun or any of the passengers dem hold gun say e for no easy for the kidnappers dem to just carry dem like that dey go. di operative of kaduna zonal command of economic and financial crime commission don arrest three pipo dem wey be say dem try to dey sell di new naira note as dem mistakenly wan go sell am give one efcc undercover agent and their name na musa gideon abdul saidu adamu and justin musa na im dem come arrest three of dem on thursday february 8 2024 for inside kaduna. one mr hassan don come post picture of im brother wey im name be tobi loba aka tobi wood wey be say dem never see am since how many days and im phone dey off as im come dey tok say im dey go mushi police station to go make statement say because im brother bin tell am say he wan go mushu to go buy material wey he go use take work until now dem never release am come dey beg nigerians and say abeg anybody wey be say dem see am say make dem try inform dem. di vice president of nigeria wey be kashim shettima don come dey encourage super eagles as im come dey tell dem say make dem no feel bad at all o say because dem try well o and dem go everly come back stronger for anoda competition come dey tok o say because nigerians celebrate and say because they do well in as im come dey yarn say everybody for inside nigeria dey proud of them say because this football we say they play na they unite nigeria no tribe no religion everybody just come together to support them and im yarn dis tok after when nigeria lose to ivory coast for the final of african cup of nations wey be say they beat nigeria

Ikoloba police don arrest her say because she chook her husband the girlfriend dey take kpai after we be say e catch the girl with im husband wey two of dem dey knack kpekusi for inside her matrimonial house o and this gbege happen for inside gweru nkoba village on saturday february tenth twenty twenty four. One man from top of this video don come dey provoke dey tell President Bola Ahmed Tinubu say im support am during the presidential election and also im tell all im children, im wife students and im friends dem say dem must vote for president bola ahmed tinubu say but now yoruba man don become president now say things don come even hard for everybody wey dey for inside nigeria as im come dey talk say all the people wey dey make things eh, dey hard well well for inside nigeria say e no go better for all of them all come dey talk say e no dey fear o say dem wan arrest am say im dey ready make dem come arrest am say because him dey stay for ikare for oyo state and e no dey fear any arrest. báàgì rẹ̀ sì ti di seventy thousand.

and the baby na one month old her name na zaria may the neighbors dem na dey go call ikolopa police say make dem come arrest her because of wetin dey happen and on friday february 8 2024 na im police arrest her. the hungary first female president wey name be kathleen novak 46 years old she don resign o after wey pipo come fire badmouth to take give her say because

caf don come award troost ekong as di best afcon player and di south african goalkeeper wey be ronwen williams as di best afcon goalkeeper and emilio nso as di afcon goal scorer for on top dis video wey be say dem see dis nigerian man wey dey vex e come dey scatter im television wit im friends dem afta wey super eagles lose di afcon match against ivory coast wey be di final match on sunday february eleven twenty twenty four. God no dey work, bro. God no dey work. Na Bishop News O'Clock. My name na Nehi. Make una enjoy una day.